Anto kon bo kur pa a reakshoná pasobra bo tin konsekuenshanan di un remedi por trese otro kos, pero kon bo kur pa a reakshoná riba e remedinan ku bo ta haña, e himoterapia i e radiashon? E radiashon no tabata mi ta sinti nada partikular, solamente ku e pechu ku nan tabata duna radiashon, e pechu a bira hopi skuer. Anto despues tempu e ta bin e kaska bo mester a kita e kaska manera boso kon tin be ku bo kulpa ta hopi hopi seku anto bo ta bo por kita e kuero ei e kaska ei anto ora ei mester a kita esei despues un tempu pero esei no ta por ta hasi un dolor ni nada e kemo ku mi a haña no ta por e kemo di mas pisa boso bo tin gradacion di un pa kuater. A maña un dos promé despues nan a pone la unu ke men mi kabei no a kai of masha tiki kabei a kai dilanti ke nan tin un spot of dos ke men di mi kabei no a kai ta tin mester bisti beluka ke kosnan ei pero si ta asina ku ora bo haña e kemoterapia bo ta saka hopi ke men e bèrdat mi ta haña e kemo despues un rato mi tin ku saka dor mi kore bai wc. ke mi mas hopi bia ku normal want bo ta sinti bo ègt bo stoma ta wal hopi pero esei ta pasa dispé es un dia dispé otro dia nan bo ta bon atrobe. Kon bo bisa kon largu e temporada ta ta for di e momento ku bo a haña e diagnóstiko ku bo a bai dor di operashon anto ku bo a haña e radiashon anto ku bo por bisa A dura un tantu tempu pa mi sinti mi bek e meivis ku mi ta ta promé ku e diagnóstiko. Tempu di radiashon mi ta sinti mi dje mali. Tempu di kemo mi ta sinti mi dos tres dia mal, bueno, dos tres, no dos tres, a mi ta sinti mi un dos dia malu, despues otro dia mi ta sinti mi bon. Mi ta tuma mi radiashon tin be den e laste luna, pasobra mi a haña un kende natur tabata un tratamentu di shete luna. Anto di e laste dos lunanan mi ta haña kemo, anto despues mi tabata hof di skol, mi ta bai skol gewoon, pero elnan sa ku nan ta kore mirami bai wc. Pero mi no ta sinti dje malu ei, aunke mi no por a bai traha. Primero mi ta traha, mi a yega mas lat, si pasobra mi ta bai hospital tuma mi kemo, anto despues un ora mi tabata bai tòg bai traha. Pero esei no ta no ta de norm pasobra hopi bia enenan pasobra mi a kon ta bisa begeleid hopi hende ku tabata malu despues na Sint Maarten anto hopi di nan ta bira hopi malu pa mas tantu dia ke mente ta depende tin ta heli hopi pisa y tin ta yu tiki mas leve ke men e e reakshon pa ku e remedinan. Tin asta hende ku a haña, por ejemplo mi ruman mes ku ta difuntu, el a haña kemo, anto e promé kemo a dun'é trombosa, e di dos kemo a dun'é leukemia, ku ta un den tantu shen mil hende, pero ta nèt e. Esei tambe ta parti di dje. Pero Locual si cu ora cu bo wordo confronta cu cancer, bo ta wordo confronta cu bo mes mortalidad. Anto bo ta mira, bo ta bay wak bo bida den otro perspectiva. Bo ta bira, ami anto a bira mas spiritual. Bo ta, bo ta bay warder. bida mucho mas tantu. Ando bo ta bay wòrì ku kosnan chikitu, kosnan chikitu no tin masha balor mas, pasobra bo bo balor ta den e kosnan mucho mas grandi, bo balor ta den e gratitut ku kada dia ku bo mira ta un dia èkstra, anto bo ta mira e kosnan positivo di bida mas tantu ku e kosnan negativo, dus pa ami Cancer a simi un miho hende. Des esey ta ta e parti bon di cancer pa cu ami. Anto bo bo um e hendenan rond di bo, bo e tempo bo a bisa caba bo tabata hof di school, bo coleganan, bo famianan, con nan a reacciona na e momento cu bo a trece dilanti o bo a haci e conoci na nan cu bo ta tin e cancer na pecho? I e konsekuenshanan ku esei lo a bai tin pa bo kulpa. Wèl, truendo pues mayoria hende ta spanta, nan ta kuminsá yora, pasobra Maneo a bisa, a bisa promé ku hende ta e hende ta pone e relashon entre kanser ku morto. Dus bo sa bo sa kas manera bo haña un manera nan ta bisa un death sentence. Ke mente ta tin hopi tristesa i hende tabata hasi hopi kos pa bo, hende ku nunka no ker hasi nada pa bo, otro hende ta buska mo di yuda bo, ke men ta tin tristesa, ta tin hopi yudansa, ta tin hopi hende ku ta resa pa bo, lokual ku ta hopi importante, pasobra bo sa e parti spiritual bo mester dje pa pa pa guia bo den e tempu So e tempu ta e ta dificil dus e e parti ei pa mi e hendenan rond di mi door di hendenan rond di mi maya mas forsa pa mi por deal cune mentalmente pa mi por deal cu malesa mentalmente dus ta bon pa pa hende no tin e duele di un hende laga pasobra bo tin un hende cu cancer den bo famia no tin e duele di hende pero encoresha e hende pa e hende Bo sa bira un tiki mas fuerte, so tin mei bo ta sinti bo swak, tin pasobra papia ki hende, yuda e hende, kushiná pa e hende, laba un par di paña pa e hende si e hende no tin yudansa pasobra ke mo ta kibra bo, bo ta bira asina swak ku bo no por ni bo por ni dal un stap djaki p'ei, dus bo sa ku bo por haña yudansa ku hende por yuda bo. Anto ku hende por enkuresha bo, ku hende por papia ku bo gewoon tin be chist'é ku bo, eseinan tur ta kos. Pa karga bo na e momentu difísilnan, esei nan ta yuda bo. A yega un momentu ku bo a disidí di hasi e E hecho cu bo ta tin cancer na pechu, publico, dus di papia di dje pa concientisa otro hendenan, manera nos ta haciendo awor aki. Con esey, ya nos ta papiando awor aki di un cosi algun aña pasa, di e shete aña pasa, con bo, bo, e ambiente a reacciona riba esey, e publico, cami cu bo a trece pe a reacciona. Dor cu e tempo ey, nan se mari mi tabata prome hende muhe cu a bin publicamente papia over di, di, di cancer na pechu, pasobra e ta ser, e tabata un tabu nan se marten. Mi ta acorda cu un, un di mi suanan a bisa mi, ta como bo bisa cos ey? Ta como bo bisa hende cu, cu bo tin, bo tin cancer na pechu? Mi gunen compay, Tende un kos aki, mi ta kòrda un dia mi a bai den e tienda ku yama Food Centre ei, anto bisa un hende ku mi ke e kanser ei na mi pecho robes ku di tal size kikos t'en ke men di mi sa sigur kon bin mi a haña kanser? Dus mi a haña kanser, anto si mi por bisa un hende foral Eksaminá bo pechu un par di dia promé ku bo bira ongestèld, òf por di sey nèt un par dia despues ku bo bira ongestèld. Tur luna, eksaminá bo pechu bon, ku e bo man plat, pasá e rònt di bo pechu, pas wak bou di bo brasa, anto fula bou di bo brasa, wak bo pechu, wak ku e forma di bo tepels, Cu tu cosa bon primi bo tapes wak cu tin cu tin fluid vocht ta sali fe dje cu cu esey nan mi ta kere cu un hende haciele anto un hende ta na tempo tin hopi bida anto bida bon. Bida fruktúfero despues di ku bo wòrdu diagnostisá, diagnostiká ku kanser. Pasobra no ta manera un sinkuenta aña pasá kaminda e persentahe di hende ku sobreviví tabata chikitu. Awor aki mas na tempu bo ta, mas grandi bo chèns ta ku lo bo sobreviví i sigui biba un bida hopi normal. Ke men di pa mi bayendo bay publico cu mi experiencia ta ta pa mi pa mi por bisa duna otro muhe curashi di check nan mes bay doctor pasobra a ta migi mi no a muri mi tin tanto aña despues anto mi a biba aun mas feliz mas bon cu prome cu mi ta tin cancer dus pa esey pa mi tabata bon pa mi encorajá sikiera un muhé. Anto mi sa ku hopi hende a bini despues seka mi bisa mi, bon trabou, bo sa mi mes a bai chèk mi prech- mi pechu, ma bai dòkter, mi tin miedu di mamograma, esaki mende pa mi, ya, Bo ta seta ta un haña, bon kos. sigur, sigur, pero bo ta haña ku awor aki nos hende muhénan ta sufisientemente konsientisá di e hecho ku nan mester kontrolá nan mes òf ainda nos tin ku push nan pa e enkurashamentu bini, pa e rekonosimientu bini ku nos mes tin e kos ei den nos man ku ta nos mes mester kontrolá pa nos por wak si tin un kos ku no ta ku no ta bon? Mi kamen di tin un tiki mas, ya, pero no ta tur hende. Anto nos trabou lo no a kaba si tur hende muhé no no hasiel e. Ku tin un muhé ei for nan, un hende muhé ei for nan ku tin miedu ku no ke papia over di dje, ku no ke eksaminá nan mes pasobra nan lo tin miedu, mi ta kere ta un di mas. Ke men di, Te na ora ku tur hende muhé no bir hasi el e gowon un kos normal, un kos rutina di chèk nan pechu anto pa nan sa ku hey tur kos ta okey, anto e ora ei. Pero te na ora mes ku tur kos ta okey, mi ta enkorejá tur hende muhé di bai sikiera un be Pa pa ai, despues ku bo pasa trinta ai, bai un bes pa ai, seka bo dòkter i laga bo dòkter observá bo, eksaminá bo klínikamente. Awor aki, ya bo mes a bisa kaba tin tantu aña despues di bo operashon, kon bo ta sinti, kon Mavis ta sinti, Mavis, n'e momentu aki? Feliz anto salu gewoon ke men hende muhé tur hende muhé tur curasoneño antiñano e fonan e sabi nan bo mes tur luna bai doctor un be pa ai laga doctor examina bo pecho clinicamente Tur aña si bo a pasa trinta i sinku aña, kuarenta aña, bai tuma bo mamogram, anto asina bo sa sigur ku bo ta salú, salú. Mavis, masha danki i tur kos bon. Thank you.